Zarina Ataýewa. Özüňem bilýäň öz ýagdaýyňy. Özüňem gylyň üstünde dursuň. Ýa sen häzir biri üflese gidýäň sen. Sen gyz. Gidýäň. Sen şu zatlara düşüneňokmy? Näme üçin goşuldyň? Bir oýun edeňizde-de kim bilen oýun etýäniňizi bilmeli. Ýöne men bir zat söz bersem, sözümde durýan adam. Erkek ýaly häsiýetlem bardyr. Bir zat söz berdimmi, sözümde duraryn. Başarmaýan zadymam söz bermeýän. Kyrk sekiz sagat wagt berýän, eger etmeseňiz, başgaça gürleşerin. Şu ýerdäki şu nomeri görkezýän saňa. Şu nomeri gowja belläp gal. Haýsy slujbaň, haýsy edaraň nomerdiginem Google-a gireňde görersiň özüň. Kyrk sekiz sagat wagt berýän. Eger publiçny öňe çykyp, bagyşla Olýa Çarewa diýmeseňiz, düşnüklimi? Olýa Çarewa bilen nähili oýun etmäni görkezjek men size. Türkmenistandan gidip Amerikada ýaşasyn, Amerikadan soň ýene başga Kanadada ýaşasyn, tapawudy ýok. Saçyny üýtgerä kraskalasyn, kessin, üýtgetsin, ýöne mazgysy üýtgemez hiç haçanam. Şol kirli ýürek, şol kirli mazgy şu palçygyň içinde ýalak, olaram şöllesem şon ýaly. Ondan doly. Onda akyl ýok, ana ne intellektualnyý derejedäki aýal. Onda ýok bir hilat bir diýeýinmi. Akyl tarapdan ösmedik aýal. Ogly boldy, görübilmän ogly boldy, çekip çükün boldy diýýärä şol ýaly. Oňkam görübilmän, görübilmän bagt ýeten birdenbir lop aberka düşdi. Ondan çydanok, näme etjegini bilenok. Znaçit onuň ýüreginde grýazyýst. Ýüregindäki grýazy bilen. Nädip publiçno öňe çykyp illere akyl berip bile wot ete interesno dogrymy. Niço kyrk sekiz sagat ana ýaman kän wagt beripdir wapşe ete nada bile on iki sagat daže ýigrimi dört sagat diýjek däl on iki sagat lýuboý migrasiýa jaň etsin şu wsýmirny suda jaň etsin kto ýa i kto ona ýa magu dokazat. Gutaran eken dagy siziň hiç ýeriňiz habaryňyz ýok bir zminiti bir adam gurlasada ony sanananmazlar ptamuşda seni tananoklar lupba hemmesi üç müň dört müň adam göni maňa ynanar ony öňden bäri o geçäri ýuna diýip ana zopomoýka adam başga intäk o informasiýalaram kän şiniň üçin oturyp çöpleýä sözi on byn görkeden nomary nämäň nomary o dünýäň nomrymy ýa ejesiniň nomrymy. Ot, ot bilen, oduň özi bilen oýun edýär. Habarynam ýok, o özi bişseginden. Ýöne men ol geçer ýylyňky ýalyk birini talap, birini ütüp, ýa biriniň maşgalasyny ýumruk aýdan adam däl-de. Pikir etdi Zarina bir ýeňil lokma. Aý, bir diýerin, gorkuzaryn. Özi bir ýaňy Ýewropa bardy, bir şuňa meňzeş zat diýseň gorkar. Meň ganymda kürt gany bar. Kürt gany bar öňüňden on sany awtomatly duraýsyn men şondada öňe gidýänlerden. Prosta ona ne znat şto kim bilen oýun edip oturanyny. Agzyna agam gelse garada gelse samrap otyr. Ol aýala bil baglap ynanyp öňe çykar ýaly aýal däl ekeni. Kas öz sözi bilen özi dokazat etdi umstwnny peslikde kellesiniň palawumlydygyny düşündik biz indi ştaýda.